Mathé, Franséisch, Wëssenschafte, Sport a Konscht, alles Fächer, déi een an der Schoul léiert. Ma net nëmme wärend de Schoulstonne preparéiert ee sech op seng Zukunft, mee och wat een duerno mécht, ass hëllefräich. A genee do sëtzt de Mérite Jeunesse un, e Programm, dee sech u Jonker vu 14 bis 25 Joer riicht. Scho fir déi 32. Kéier si virun enger Woch Diplomer verdeelt ginn, Un all déi, déi de Programm erfollegräich ofgeschloss hunn, Wat genee stécht hannert dem Mérite Jeunesse? Firwat maache Jonker do mat a wat bréngt et hinnen? D'Léa Schwartz huet dräi Kandidaten bei hiren ënnerschiddlechen Aktivitéite getraff. Ech sinn als Kand vill Vëlo gefuer, ëmmer um Weier oder esou am Summer, wa een iergendwou ënnerwee war. An jo, hunn ech geduecht, dat géif ech am Fong gären nees e bësse méi ufänken. Ech hu mer als Zil gesat, einfach fir all Woch eng Stonn dann domadder ze verbréngen, fir dat ze trainéieren, fir fit ze gi mam Vëlo an dann iergendwann hoffentlech eng Kéier mam Vëlo op Köln ze fueren. Do hat ech mat enger Frëndin e bëssen domm geschwat an dann ass et dozou kommen, dass mer eis dat als Zil gesat hunn, ze zweet. De Pit Lentz mécht beim Meric Jeunesse mat. Dat ass net just Sport, mee verschidden. Disziplinen. Mir komme lo grad vum Vëlo fueren a lo gi mer e bësse Podcast schneiden. All Kandidat muss fir de Mérite Jeunesse verschidde Kategorien erfëllen. Dat ass eng Kéier d'Talent, bei deem se eng nei Fäegkeet léieren oder ausbauen, de Benevolat, et muss ee sech fräiwëlleg zum Beispill an engem Veräin engagéieren, Sport beim Peter Sett de Vëlo an et gehéiert och eng Expeditioun derbei, een Hike iwwert puer Nuechten. Fir d'Kategorie Talent mécht de Pit Lentz ee Podcast mat Kolleegen. Mir souzen an enger Versammlung bei de Giner Scouten an do ass de Pit Kaas, also Kolleeg vu mir, ass do mat der Idee komm, Sophie wäert emol e Scouts Podcast giffe maachen an do ware mer alleguerte sou wow pff et läschtert dach keen, et gëtt jo näischt. An et huet awer geklappt. D'LGS Zelt Gepëspers kënnt eemol de Mount eraus a gëtt et elo zanter knapps engem Joer. Beim Mérite Jeunesse geet et och dorëms sech konkret Ziler ze setzen. Och haut nach, ech kennen der elo keng 20 Leit déi dat maachen. An dat ass beim Mérite ebe elo praktesch fir grad och d'Zil ze verfolgen, ok ech wëll wierklech Méi effektiv schneiden, ech wëll manner, also méi flësseg schwätzen, alles e bësse besser maachen an do och méi Fokus drop leeën, amplaz einfach passiv dat niewebäi ze maachen, schonn en Augemerk op déi Saache leeën, déi ee ka verbesseren. An eemol d'Joer ginn d'Diplomer iwwerreecht fir déi, déi hire Programm ofgeschloss hunn. De Mérite Jeunesse ass Deel vun enger internationaler Initiativ a gëtt hei am Land vun der Fondatioun Mérite Jeunesse organiséiert, vun där de Grand-Duc Guillaume de President ass. Dëst Joer kruten 335 Jonker een Diplom an dorënner och déi nächst Kandidatin. Ech reide elo bal säit 10 Joer, dat heescht dass eppes wat säit laangem en Deel vu mengem Liewen ass an eppes wat ech souwisou ëmmer reegelméisseg gemaach hunn, eben elo säit ech mäi Päerd hunn, maan ech et eben quasi all Dag an dass einfach eppes wat dozou gehéiert huet an dann hunn ech geduet ech kéint dat och als Sport. eben aginn. D'Reiden ass zanter méi wéi 10 Joer Deel vum Loredana Martinato sengem Liewen. Fir de Mérite Jeunesse huet hatt sech speziell Ziler, virun allem am Sprangreide gesat, fir do weider Levelen ze erreechen. Fir de Mérite wënschen ech mer einfach, dass ech weiderhi gutt virukommen. Ëmmer Saache bäiléieren, wat bis elo nach ëmmer de Fall war. An jo, ech hoffen einfach esou dokumentéieren ze kënnen, wéi ech weiderkommen. U sengen Ziler schafft d'Loredana och mat enger Trainerin zesummen. De Reitsport ass näischt, wat d'Loredana fir de Merritt Jeunesse ugefaangen huet. D'Napsi ass säin eegent Päerd an hatt verbréngt all Dag puer Stonnen hei am Stall. Schafft ee mat engem Liewewiesen zesummen, dat och heiansdo mol keng Loscht huet an dann wann een awer krass zesumme schafft an einfach gutt eens gëtt, dann ass dat esou e richtegt Gefill vun ech hunn dat elo gepackt a mir si elo, mir hu elo gutt zesumme geschafft an et gëtt engem einfach e gutt Gefill, dass dass ee glécklech heem geet an den nächsten Dag rëm frou erhinner kënnt. Och säin Talent Piano spillen mécht hatt souwisou schonn. Duerch de Projet gëtt den Engagement belount, mee déi Jonk léieren awer och nei Saachen. De Mérite Jeunesse huet mer vill ginn, och mat den Expeditiounen. Ech hu vill kenne geléiert, also vu Kompetenzen, déi ech hunn, mee och. Kollegen déi ech kennegeléiert hunn an et huet mer vill bruet och wann ech elo net onbedingt en neie Sport ausprobéiert hunn, mee trotzdeem hunn ech vill Saache geléiert an ech wäert vill weiderhi mathuelen. Schéine gudde Mëtteg léif Memberen aus dem Schülercomité. Esou och de Schülercomité. Zanter engem Joer engagéiert sech d'Loredana als Benevolat am Comité vum ECG. Hatt huet d'Roll vum Sekretär, schreift zum Beispill de Rapport. U sech war dat Zoufall, datt ech de Schülercomité als Bénévolat geholl hunn, well ech wollt einfach hei an der Schoul méi aktiv ginn a mech méi engagéieren, méi integréieren. An esou ass dat dann dozou komm, datt ech dat dann och. als Bénévolat gewielt hunn. Si organiséiere Schoulfester, këmmere sech ëm de Merch fir d'Schoul a sinn de Lien tëscht de Schüler an der Direktioun. Nee, nach net, well mir musse fir d'éischt en Devis ufroen. Also fir d'éischt musse mer den Email maachen. D'Loredana huet schonn d'lescht Joer beim Mérite Jeunesse matgemaach. Et ginn nämlech vill verschidde Stufen an all Stuf bedeit ënnerschiddlech vill Opwand, et gëtt Bronze, Sëlwer a Gold. An aktuell mécht d'Loredana Gold. Ech mierken, dass et vun der Zäit méi intensiv ass, also eben déi Stonnen Ënnerscheed mierkt ee schonn. Fir de Rescht fannen ech, dass et zimmlech normal ass, well ech halt déi Aktivitéite souwisou all Woch giff maachen an ech se esou nëmmen androe muss. A fir de Rescht ass et zimmlech normal an ech freeë mech einfach, dass een esou belount kann ginn fir eppes wat engem Spaass mécht.

First one would be poverty in Luxembourg. Viru kuerzem ass hir lescht Editioun erauskomm vun der Zeitung Ventil. Elo sichen si nei Theme raus fir déi nächst Ausgab. Eng Stonn d'Woch sollen se pro Rubrik verbréngen, dat droen si an, an et gëtt dann nach kontrolléiert vun de Responsabele vun dem jeeweilegen Talent, Sport oder Benevolat. Am Fall vun der Schülerzeitung sinn et d'Proffen, déi de Projet begleeden.

An och wa verschidde Saachen an enger Schoul sinn, all d'Aktivitéiten mussen an der Fräizäit gemaach ginn. Et geet ëm den Engagement baussent der Schoul, esou wéi d'Lafen, och wann d'Verity dee Sport och scho virum Programm gemaach huet. Running makes me feel free and it makes me feel happy. It's one of my favorite things to do and yeah it definitely makes me feel good about myself to know that I can to know that I am strong to run. long distances or or tough training sessions so it also empowers me and it makes me feel strong and good about myself. Hatt mécht och däitlech méi wéi déi eng Stonn Sport an der Woch. Duerch déi Méint, wärend deenen d'Kandidaten ëmmer nees hir Aktivitéiten androen, solle sech laangfristeg Gewunnechten entwéckelen. Fënnef! Fënnef! Fir de Bénévolat fält et dem Pit Lentz sécher net schwiereg seng Stonnen zesummen ze kréien. Hien ass an de Scouten, zanter deems hie kleng ass, a säit e puer Joer als Chef bei de Wëllefcher engagéiert. Dat si Kanner vun 8 bis 11 Joer. Et ass virun allem d'Zesummenaarbecht mat jidderengem. Et kënnt een, et huet een ultra cool Leit, ass ee mat esou villen engagéierte Leit zesummen an et schafft een, et mécht Omoos Spaass. An dass ëmmer wann een heem geet an gesäit een d'Kanner glécklech an dass se eppes Cooles erlieft hunn, ass ëmmer schéin. Dat ass wierklech den mat den Haaptdeel firwat ech d'Leit esou esou flott fannen, jo. Hie war op enger Scoutsformatioun op de Mérite Jeunesse ugeschwat ginn an hat sech dunn entscheet matzemaachen. Sir, wéi gesäit et aus? Ech hoff mol dass ech bëssen virun allem och gesond Routinnen opbauen, also grad mam Vëlo fueren, dass se déi eng Stonn pro Woch déi awer. Wann een dat oft genuch mécht, dann huet een jo awer iech deng Routine an huet een awer den Drang, ok hei kommt ech stinn um Vëlo fueren amplaz mech faul iergendwéi op d'Fauteuil ze sëtzen. Déi Stad hoffen ech op alle Fall, dass do sou e puer positiv Gewunnechten draus entstinn. Duerch de Mérite Jeunesse gëtt déi Aarbecht och op eng Manéier wäertgeschätzt. Et ass ee schrëftleche Beweis, dee een international unerkennt, wat e Jonken alles geleescht huet. An net just an engem Beräich, mee a ville verschiddenen, och déi, déi engem vläicht manner gutt louchen. Schéin! Felicitatioun dann och nach eemol op dëser Plaz.